Исәнмесез, саумысыз, дуслар! Мин Назлы Гөлсенгатова, сез шоу без тапшыруын карыйсыз. Һәм без бүген күзләр офтальмологик клиникасына барырга булдык. Нәрсәгә? Әлбәттә, инде күзләрне тикшертергә. Һәм сүз уңаеннан, безнең белән әле көтелгән кунаклар да булачак. Кыскасы, барлык серләрне дә хәзер үк ачып салмыйм, үзегез күрерсез. Киттек! Дуслар, ә хәзер вәгъдә ителгән йолдызлы кунакларыбызны каршы алыгыз. Икесенең дә исемнәре А хәрефенә башлана. Икесе дә җырлыйлар һәм икесенә өч бала бар. Сүз әлбәттә Алсу һәм Азат Фазлыевлар турында. Исәнмесез, исәнмесез. Сәлам, Сәлам, Назгөл. сәлам, барчагызга да. Ничек хәлләрегез? Күптәннән инде сезнең белән күрешкән юк. Менә чын күңелдән әйтәм, бик та шат сезне күрүемә. Икегез дә бик яхшы күренәсез, бик э, күзләрегездә очкыннар һәм э, сөйләгез әле, нәрсәләр сезнең тормышыгызда? Ну, тормышлар, Аллага шөкер, э, үзгәрде дип әйтәсе килә. Тагы да теге күзләр күзләрдән ышкын чыгырлык, Аллага шөкер. Болай да кимемәгәни, ләкин тагы да арта. Чөнки барсы да Шатлык. шатлык, Сөенечләр килеп тора, шатлыклар туып тора дип әйтәсем килә бит. Шуңа күрә бик сөенеп, шундый прямо энергиябез ташып тора. Бәбиебез туды. Ну, бәби турында без беләбез инде һәм э, юкка гына күзләр турында әйтмәдем. Карагыз, сезнең күз төсләрегез дә бер төрле икән. Сез былай да бер-берегезгә охшагансыз. Әйе. Син белмидеңмени? Мин Мин ул әйткән. Мин беләем. Ә Карагыз, без сезнең белән бүген күзләр э, клиникасына килдек. Э, Сезнең күзләрегезне тикшертәчәкбез һәм шундый ук сорау бирәсем килә. Ничек уйлыйсыз, күз төсе кешенең күз күрүенә йогынты ясый микән? Юк дип белим. Юктыр ничек. Белмим. Ну, дөресен әйтим, мин дә бу сорауга җавапны белмим. Шуңа күрә без хәзер компетент кешеләрдән сорарбыз һәм сәяхәтебезне башларбыз.

Дуслар, сезнең дә шулай күзәкләрегезне тотып атасыгыз киләме? Алайса, сезгә лазер коррекциясен эшләтергә кирәк. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә күзләр клиникасында шәп кенә акцияләр бара. Мәсәлән, лейсик ысулы буенча ике күзгә дә коррекцияне 13500 сумга ясатырга була. Ә менә ФМТ лейсик ысулы буенча 38500 сум шулай ук ике күз өчен.

44А. А. Мы вас ждем. Приходите к нам на прием. Спасибо вам за информацию. Мы желаем вам побольше довольных клиентов. Ә менә хәзер иркенләп, тынычлап, нәрсәмлә шушы уңайлы кәнәфиләргә утырып сөйләшәсе килә. Ә беренчедән, әлбәттә, бу сезнең гаилә темасына кагылып үтәсем килә. Алсу әйтте, бүген ди безнең Зифабызга 4 ай булды ди. Шулай бит? Шуның кадәрле матур дата. Ничектер билгеләп үтәсезме менә мондый бәйрәмнәрне? Бүген әтисе, кызым, мин сиңа берәй берәй кайтам, ди, кичә әйтә инде. Мен әйтәм, бер кием дә алма, киемнәре дөнья, бала тиз үсә, кечерәя. Шуннан без уйладык та, кызыбызга дүрт айдан ашатырга ярый икән пюрелар. Пюре һәм кашык кылып кайтам. Пюре һәм кашык алып кайтам, ди. Менә шул. Алтын кашык кирәк инде монда азат. Махсус кашыклар бар бит әле. Онытылганда мен ничектер теге ул сетканы ашарга кебек шикелле иде, уже дүрт ай килеп җиткән. Э, пюр яр икән инде хәзер. Шуңа үсә вакыт бара. Тоже башы. Сөт кенә түгел. Әле беләсезме нәрсәгә игътибар иттем? Менә сезнең социаль челтәрләрне караганнан соң, Азат гел басым ясый. Бу кыз миңа ошаган, кызыбыз миңа ошаган дип. Алсу, ачуың килмиме? Юк, миннән туган бит. Чынлап торып Азатка ошаган Зифа, нык ошаган. Мин шундый кыяланайм, э, Ак йөзле булсын дип әйм. Үзем кара бит инде. Һәрвакыт ак тәнле булырга хыялланам. Зифа аппак тәнле булып туды. Аннан соң икенчедән зәп-зәңгәр күзле. Безнең беребезнең дә күзебез зәңгәр түгел. Э, күзләре Азатның әнисенә охшап туды. Менә әле дә төсе үзгәрми, шулай булып калар дип уйлыйбыз инде, зәп-зәңгәр күзле. Бу сезнең беләсезме, теге күз алдына килде бер курчак хәзер. Курчак. Әй. Кем курчак ул менә? Анын Колаклары да шундый матур. Бездә берәүдә дә андый миниатюрный колакта колагына. Менә аны бөтен җире шундый. Без заказ. Бөтен күз тимәс, мен менә әйтергә куркам, күз тидереп бетерәбез без балага. Менә ул чып-чын менә чып-чын тере курчак ул. Ә менә э, кайчан күрсәтәчәксез? Халык сорый бит, күрәсе килә, күрәсе килә дип. Бармы шундый бер дата? Ну, мин үземнең фотоны укыган идем, менә бу Зилә просто 88 нче ел фото гына дип. Анысын күрдек инде без әйе. Ну, мәсәлән, ярты ел үткәннән соң, бер яшь тугылганнан соң. Ну, күрсәтербез инде ала бирсә инде. Әле параз үссен инде, күз сүнмәсен дип без атып, үзебез сокланып карыйбыз да, аннан җылый. Ә сез беләсезме, менә русларда, гомумән чит ил эстрадасында бу шуның кадәрле танылган алым, алар ниндидер бер басма белән, ниндидер гәҗит белән сөйләшәләр дә, ниндидер суммага, һәм менә сезгә без бары тик э, беренчеләрдән булып әлеге фотоны тапшырабыз диләр. Мәсәлән, сез сатасыз анда, белмим, 100 меңгә фотоны. Юк, андый берлә эшләп тормабыз, инде алай кыланып тормабыз. Вакыты җиткәч, Алла бирсә күрсәтербез. Алла бирсә. Ә улларыгыз ничек кабул итте? Э, Кечкенә генә бала, хәзер аеруча да уртанчысына мөгаен авыр булгандыр. Бөтен игътибар бит кызга. Э, инде үземнең авырлы икәнемне белгәч балаларга бит инде әйтергә кирәк әзерләргә кирәк ильяс кайтам инде э, аяз инде аны көтә иде ильяс кайтам улым без бер бәби алып кайтсак ничек дирсең юк юк ди кеше булып каласы килә юк ди ничек кенә нәрсәләр генә эшләп бетмәдек бала башта риза булмады кечкенә булып каласы килде аннан соң инде э, әкрен әкренләп җайлый майлый торганнан соң бу безгә хат язды

шулай сөйләшеп энекә энем безгә бит инде болай бәй бәй син зур үсәчәксең дип шулай иттереп кили кили подписал договор дип ну числоны хәтле бар подписьларны хәтле бетмәс ну холык сизелә инде монда холык сизелә ну ә, балаларны каңлашла ә сезнеке бу бит инде өченче бала һәм кыз кеше ул гомумән башка төрле хисләрдер мөгаен мин гомумән әзер түгел идем бездә кыз бала туасына узгач та уйланып һәрвакытта да малай булыр дип чөнки минем ничектер Ул менә теге самовный шинедер инде. Э, бездә гел малайлар гына була. Минем кызым булмый дип уйлыйдым. Но мин кыз буласын белгәч, шунда югалып калдым. Э, бу менә әллә мин аңа ышанмыйм, төш кебек тоела ул миңа. Э, ну, кыз бала безнең өйгә менә ул безнең тормыш булай да күңелле инде. Но Зифа тугач безнең өйгә менә кояш чыккан кебек булды. Менә бөтен Дөнья зифа янында әйләнә. Әйләндем бит. Әйләнә. Ул минем. Ә менә ир-ат кеше буларак, әйе, Азат. Ул минем теге мин бик каты теләдем безнең кыз булуын. Чөнки кибетләргә кергәч тә малайларга алар киенә шул чалбар, күлмәк, чалбар, футболка, башка кием юк аларга. Ште кызларныкы матуррак икенче. Эх, мәйт алсу әйтеп кенә мәйтәм, кызларныкы матур инде киемнәр дип. Минем бик зур хыялым именно теге ничектер әйтәм ну бик зур ул хыял теге әйтәләр бит әле кыз белән әтинең икесенең арасында инде җепләр була дип ныграк дип әйтәләр ныграк шул җепләр менә шул җепләрне сизәсе килә именно чынлап та менә бу ул бөтенләй икенче төрле җепләр икән ул беркайчан да өзелми торган җепләр менә шуны аңладым рәхәт чынлап та алсу әйтмешли безнең гаиләгә икенче ничектер ну кояш чыкты без иртә белән торабыз Урамда тәрзәне карыйсың, һава торышы икенче булса да, кыз уртага алсу күчереп ятып салмаса барласында кояш ята ничектер икенче инде ну монда э, дуслар азатның йөзенә карагыз һәм барысы да аңлашыла зифа яраткан иркәк кыз булачак инде монда э. азат бөтенесен дә аның өчен эшләргә әзер инде хәзердән үк шулай бит алсу мин дөрес әйтәмме үлә үлә әтисе күрсә күзләренә шунда Елмаеп җибәрә инде, бик ярата. Менә әтисен ярата, таный инде. Менә балалар, балалар дибез, гаилә дибез һәм шул ук вакытта, әгәр дә сезнең социаль челтәрләрне карасаң, сез әти белән әнигә яңа гына менә өченче бала алып кайткан әти белән әнигә охшамагансыздар. Чөнки гел кадәр чабасыз, монда сезнең бизнес, монда иҗат, гомумән өйдә тормыйсыз сыман. Ничек өлгерәсез барысына? Зифа безнең үзебез белән йөри. Ул инде Ә кая ул хәзерге текст? Калдырдык без аны өйдә, э, ә болай ерак юлларга чыкканда ул һәрвакытта безнең белән эшкә барганда да офиска да безнең белән бара. Ул шуны хәтта тәртипле өйрәтеп куйган бала кебек шыпырт кына ята, җылап ала да, тизне ашатабыз да, тагын җоклап китә. Ну, эшләргә бирә. Ул э, Ну, без шундый кешеләр, без өйдә өй кешеләре без үзебез, но без эш кешеләре дә. Без менә өйдә декрет дигән әйбер юк безнең. Ял дигән әйбер юк безнең. Без менә шулай өйрәнгән, без темп шундый безнең менә. Без аны тота алмыйбыз, без э, әгәр бер-ике көн өйдә утырсак, ул безнең өчен ничек менә күз алдында без үзебезнең кирәкмәгән кеше кебек итеп тоя башлыйбыз. Теге ничектер менә бездән берәүгә дә кирәк түгел кебек без, әйбәт. Без ияләшкән шундый темпка, аны берничек үзгәртеп булмый. Әгәр без аны үзгәртсәк, тырышсак үзгәртергә, без үзебезне кирдән сындырып, теге ялгырга кирәк дигән сүз кебек. Бу яшәү рәвешенә әйләнгән өчен аны Безгә әти-әниләр әйтте һәрвакытта, эшләгез, эшләгән, эшләгән, эшләгән, була, була. Шуңа күрә ул безнең балалар да шулай үсә. Алар белеп үсәләр тәмтә. Безнең балалар ике малай безгә караганда да. Бездән дә узыралар. Алар үзләре Аяз белән Ильяс э, безнең алар икесе ике вакытта китә. Ильясын әти силтеп кайта, ә Аясы тора, бер сәгатькә соңрак бара, утыра, ашый, киенә, әзерләнә. Ул мине кереп кочаклый да, э, үзе әзерләнеп такси чакырып китә мәктәпкә. Шуннан э, алар яисә бергә кайталар. Аннан соң алар репетитор башлана. Без ул репетиторның кайчан Кайсы көнне икәнен дә белмибез. Без әгәр счет җибәргәндә генә түлибез. Алар үзләре зоннарны кушалар, үзләре укый. Шундый җаваплы. Аннан китә безнең Аяз бит әле биюгә кире кайтты. Бик авыр бию торып больница тан- больные танцы белән шөгыльләнә. Киткән иде ул аннан, аннан кире кайтты. Әле без туры сөйләгән юк. Бик профессионально шөгыльләнә. Ул анда үзе китә, заниматься итә, үзе кайта. Аннан соң ял көннәрендә IT лицейга йөри ул хәзер. күчер микән дип инде Күтүк сәле миха олсу сине бүлдерәми дип тыңлыйм да умен аяз бит әйме үз тормышы белән яши бугай монда сез аерым үз тормышы белән яши шуны сөйлибез менә шуны әйтәсез без егер дә балалар безне чылап утырсалар ничек соң монда ничек соң без бер нәрсә эшли алмасак просто безнең балалар бик тә самостоятельныйга әйләнделәр безгә карап безне көтеп булмый дип шуңа күрә безгә без туктаган юк безне бик каты Ну, теге русча да әйткән, падеж әйтәләр. Ул яктан теге әти, әни сез итегезәр түгел, үзе бер көнне чалбарга хәле сатылып кайткан иде. Чыннан. Икенче чалбары тек алмашты киргә чалбар алма, бернигә алган, шунда кереп, Табып, күлмәген алган, чалбарын алган. Менә субханалла күз тимәсен, бөтен мактанып утыру түгел инде. Э, Сезнең Алла сорауга гына поддержать итә. җавап кына бирәсебез килә. Менә безгә балалар белән бик тә повезло. Балалар безнең үзенә үзе шуны самостоятельно балалар әйләндерә. Безнең танышларыбыз бөтенесе әйтә, болар Неме соң да, болар үзегез өйрәттегезме соң? Үзләре шундый балалармы соң? Мәйтәм, үзләре шундый гаиләләнделәр алар. Бу гаиләдә туып. Ә бармы сездә гаилә көннәре? Менә бергә, мәсәлән, кичке ашка җыеласыз, ниндидер аерым бер традицияләр, гореф-гадәтләр. Әлбәттә бар. Без э, бергә утырып ашыйбыз, күңел иттереп без. Ә Һәр кич, мәсәлән, бергә җыеласыз. Йә, йә, андый ниләр бар, җыелулар бар безнең бар. Менә иртәгә, мәсәлән, без барыбыз да җыелышып фотосессиягә барабыз. Без елга 2-3 тапкыр гаилә белән фотосессия ясыйбыз. Инде без аңа киемнәр алдык, алар әзерләнделәр. Безнең менә иртәгә кичебез шуңа багышланган була. Менә шулай бар инде, әлбәттә. Хәзер бигрәк тә еш айттык, бу гаилә көне ничектер элегрәк, сирәгрәк булган булса гастрольләр белән. Ә, хәзер инде без күбрәк күбрәк э, барабыз тегендә дә кунакка барабыз монда бергә йөрибез шулай күбрәк бергә инде алайса быел бит әле беренче мәртәбә әтиләр көн дә билгеләп үттеләр азат нәрсә бүләк иттеләр сиңа шымытыр бүләк иттеләр Шо беренче елы була күрә аны сизеп тормадылар мені. Пиш узла. Ә, ти синеке не икән бүген диделәр дә кич белән йокларга ялдым. Рәхмәт сиңа диделәр дә. Әссәлам. Шулай булсы. Сезнең бит әле тагын бер шатлыклы вакыйгагыз бар ул тормышыгызда, ул да булса ул Азатның үзенең генә сольный программа куерга э, куерга тели. Азат ничек бара концертлар? Бик э, тамашачы шуны күп йөриләр. Ажиотаж бөтен җирдә. Мәскәүдә булырга тиеш, Питерда булырга тиеш. Буламады бит әзки. Хәзер бит кызык. Бер яктан кызык та, икенче яктан Кызганыч та. Кызганыч та дип әйтәсең килә шундый ситуацияләр, ә бит ничектер без инде ул теге мин генә стулья белән чыгу ничектер дуэтны туктату дигән сүз түгел. Ә без киресенчә дуэттан да сольный без ике яклап та алып барабыз, ә бит. Э, мин Алсу декретта бала белән күбрәк буласы килә, без тегесендә баланы күрмәдек бит беренче, икенчесен. Шуңа күрә уйладык, ә минем күңел җыр сырый. менә теге доза җитмәгән кебек ничек тә җырсырый әйтәм алсу әйдә чыгып кер бар үзең ди йөреп кайт ди концертлар белән куйды афишлар сатып бөтен нәрсәләр фотосессия бөтен нәрсә әзер ләкин кызганыч көннәр дә билгеле ләкин кызганыч инде октябрьдагыларын әтине әйттеләр красный зона дип аннан соң инде ноябрьдә кайбер зоналар җирләрдә инде отыз процентка калдырып кайбер җирдә отменалар булып Шуңа күрә без инде бераз кичерергә булдык. Ну, яңа елдан соң без вообще дуэт белән чыгарга планнар идек. Әйе, ул монда инде. Афишаларны әлегә пока саклыйбыз. Ә сез ничек менә уларыгызны да үзегез белән алып чыгарга теләмисезме? Алар бит сезнең шулай ук бик талантлы, сәләтле балалар. Балалар укуларын укысыннар әле. Аларның төп эшләре уку. Дүртлегә бишегә генә укыйлар шушы темпта укысыннар зур концертларга кирәк булса алар булса былай юк Э, кичә генә күрдем интернетка куйган идегез ниндидер э, шундый кызыклы гына клип төшергәнсез кайчан чыгачак экраннарга ә шушы көннәрдә кич иртәгенең зышыгын аттык ну э, клип безнең ике клип тагын берне җыр чыгарга әзерлибез инде менә монысы кайсы җырга монысы язлар булып кердең күңелемә бу җырны җыры чыкты инде аның уйладык та, аны бик күп сорыйлар. Шуңа күрә әзрәк кенә матур иттереп, клип иттереп, упаковать итеп. матур гына, җиңелчә. Э, матур карап кына утыра торган шундый бер клип. Э, сценарий буенча түгел, ә матур сюжет. Э, матур кадрлар. Кадрлар. Әйе. Сюжетсыз гына. Әйе, сюжетсыз гына. Ә безнең тагын чыгачак бер клибыбыз, ул төшерә башлаган иде. Пандемия вакытыннан, инде планлаштырып ул инде әзер. Әзер. Менә кайбер җирләргә төзәтеп бетерәбез дә. Һәм ансы да бик ансы инде сюжет белән. Ансы инде сюжет буенча бик тә мәгънәле, тирә мәгънәле клип булачак. Мин хәзер сорарга да куркам. Монда ике клип әзерләнә, монда бизнес бара, монда гаилә. Җырларыгызга килгәндә, ничә җыр язылу процессында? Яздырылган җырлар күп. Яздырылган җырлар күп. Ә, Клип төшерергә дип планлаштырган җырлар да бар алар арасында. Сольный да, дуэт башкаруда да һәм инде менә яздырылачак та җырлар бик күп. Без эшлибез, э, бездә генә тормый, аранжировщикларның теге аларның да бит ничек чират буенча. Аларга да чират торырга кирәк әле. Чират куеп көтергә туры килә. Шуңа күрә төрлечә э, база зур Ага. Ну, хәзер җырчы булуга караганда миңа калса аранжировщик булу күпкә отышлырак. Акча ягыннан да, заказлар ягыннан да. Шуңа күрә менә сезгә тагын бер эш дигәндәй. Әйе. Уйлап бетергән. Димәк, шушы урында без инде әкренләп кенә әңгәмәбезне төгәлләрбез, дуслар. Үрнәк гаилә, барыбыз да ярата торган җырлы дуэт. Ул да булса Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Һәм без аларны былай гына җибәрмибез. Хәзер кызыклы гына бер бирем төгәлләргә тест әзерләдем. Әйдәгез шуны үтеп карыйк әле. Кем беренче йокыдан уяна? Кем ешрак соңга кала? Кем күбрәк шаяртырга ярата? Кем күбрәк ашарга пешерә? Кем ешрак өй җыештыра? Кем күбрәк ашый? Кем хыялыйрак? Кем артык таләпчән? Кем бәхәсләшергә ярата? Кем иң беренче булып гашыйк булды? Кем күбрәк акча тота? Кем күбрәк акча эшли? Кем матуррак җырлый? Кем матуррак киенә? Кем артык ышанучан? Кем күбрәк балалар белән вакытны үткәрә? Кем җырларга күбрәк ярата? Хөрмәтле тамашачылар, арттагы планга игътибар итегез әле. Азат белән Алсу табибтан чыктылар һәм инде үзләренә кирәкле дәвалауны да ала башладылар. Шуның белән күзләр клиникасы буенча сәяхәтебез тәмам. Мин Назлы Гөлсенгатова, шоу без тапшыру.